Omer Dilsoz nivîsî, Li heyfka bêdengiyê, îro em ji xwe re hinekî bidin dû dengê Elîzabeth Noella Neumana Alman. Hûn ê niha bibêjin, Çika ew kî ye? Elîsabet Noelle Neumann di sala hezar neh sed û heftê çaran de teoriyekî bi pêş dixe. Navê wê Spiral of Silence e, datîne. Yanî spîrala bêdengiyê, heta mirov dikare bibêje gêjevanga bêdengiyê jî. Heke em hê kurmancîtir bikin em ê jê re bibêjin bagerrînka bêdengiyê yanî li gorî vê teoriya civakî gava tu dinêrî di nav koma civakê de fikir û ramanên te nayên guhdarîkirin û Tu ditirsî ku ji ber van fikrên te milet, xelq, pişta xwe bide te, te veder bike. Tu xwe li bêdengî dixî. Tu jî xwe ker dikî. Em ê bi qewlê xwe jê re bibêjin, Li hêvka bêdengiyê. Çimkî li hêvk nivîna nixumandinê ye û gava te li hêv kêşa ser vaye di bin te de stare kir û veşart. Di zimanê me de du celeb qalib bi wêjên balkêş hene. Hey nebe ji bo min wisa ye. Yek gava tu xwe didî pêş û bi eşkere ramana xwe keştikî tedî dibêjin. Xwe bi kiresê filan tiştî pêça ya dîtir berevajiya wê ye. Dema tu li gel ku pê dizanî û dîsa deng nakî, goyê xwe didî piranî û xwe ji belayê didî paş. Ji bo mesleheta amê xwe ker û lal dikî, hingê dibêjin xwe avite bin li hêvkan. an jî xwe avête nav cilikan. Helbet, em ê li gorî merema nivîsa xwe li hevkê bikin li hevka bêdengiyê. Ewqasî heqê me heye, ne wisa? Bifikirin. Gava civatekî piranî xwe avêtibe nav li hevka bêdengiyê û fikira lê û xwedan dengvedan şaneyên hizirtîkirinê li piranî xetiman dibe, nîrên tirsa ji destana û ji destçûna li gorî her kesî cuda cuda bi ser ewran ketibe, îdî mirov ne tenê xwe davêje nav lihevka bêdengiyê, belkî li gel lihevkê du ta betaniyê jî bi ser xwe de dipêçe, çêtir e ku em bibêjin dinixêve. Mirov êdî ne ku xwe diavêje li hêvka bêdengî belkî xwe di li hêvka bêdengiyê war dide. Mebesta me bi lê û xwedan dengvedan çi ye ne wisa? Tişta lê û meşhûr ne mecbûr e ku her carê ewa bi heq be. Gelek caran rewatî xwe li ser zalbûna hêz û şêyanê jî disepîne. Yanî heçî xwedan şiyan e, ew xwedan kiyan e. Heçî kiyan e bi maneya desthilat û serweriyê hatiye gotin. Hêja xwedan dengvedan tî jî ew e ku gotina te ya rasttir ramana kom û kiyana te. Bayek qewî xurt daye pişta xwe û di wê pêlê de bûye xwedan perestîjeke mezin û li her derê şêla wê ye. Gava şêl şêla te be, şêlên piçûk bi hin li hêvka bêdengiyê de mecbûr in an bibin terefdarê te an jî berteref dibin û av û av diçin. Heyat di navbera terefdarî û berterefiyê de hêlekaneke sist e, zîqe zîqe. Mîna kelempera kerengiyê jê pirsîne. Kerengo ka mala te gotiye ji ba û terezê bipirse. Gava em ji dawa dêya xwe ketin û me çavên xwe li vê dinyayê vekirin. Ji xwe jiyan seranser û beramber di spîrala bêdengiyê de li me hesilîbû. Bi dengê bilind peyvên ku cara pêşîn li kerika guhê me zingînî dibirîn hişbe bû ku bere bere bi vê hişbûnê re dergehên hişê me jî zengarî dibûn. Ne xasim mengeneyên derî zîqezîq dixist nav meraqa dilê me û em di bin li hêvka bêdengiyê de gêj dibûn.

Fikra me ne tenê li dev ramana xwedan kiyan bêdeng bû. Heman wext di nav kêmîne û serweriya taxa xwemalî de jî mitkirî bû. Diviya hişbe û û û. Da ku bi hiş be hiş bûn. Ji berdêlekê zêdetir wekî bizmêkeke zarûrî bû da ku karibî nefesê bigirî. Ew deynê nefeshildanê bû jiyan an nefes bû an jî qefes. Tedî me hemûyan hin qefesên xwe hene ku bi dest û pê em xistine, na, ne rast e ku em bibêjin em xistinê. Belkî jixwe me çavên xwe di vê qefesê de vekiriye. Em her tê de bûn û niha û gelek caran. Hemû bi zav û têkoşîna me ya heyatê ew e ku em li hin derzên wê digerin, da ku karibin jê re tîrêjên ronahiyê bistînin. Tedî ronahî ji derzan hez dike. Ronahî diçizire nêv derz û qerşên qefesan. Nefes ji bo me belkî ji verêja derzê ye. Diyar e kengê te li hêvk ji ser xwe rakir, dê qefesa te jî bişkî.